Исәнмесез. Бик шатмын сезне күрергә. Метафизикадан физикага әйләнеп кайтуыгызга да бик шатмын. Так, исемем Ринат, чыгышым Актаныштан һәм башкалар. Адым саен физика һәм бу Аллага шөкер чыннан да шулай. Гомумән, физика дәресен Мәктәптә физика дәресен укытам һәм физика дәресен укытуны шул хәтле нык яратам ки, беренче, бер яктан карасаң, балаларны яратам, балалар белән эшләргә, икенче яктан карасаң, үзем физиканы яратам. Ул шундый кызык, чөнки ул кая карама шунда. Безнең э, мәктәптә шулай ук математикада укытыла, э, математиклар математика советына ук дисә, Мин аңа бик каршы да түгел. Ләкин математиканың теге кулланылышы булсын өчен физика бар, Аллага шөкер. Э, һәм инде сез монда җыелганнар уникаль э, кешеләр дип әйтим соң уникальлегегез шунда бүгенге сөткәндә монда җыелып утыруыгыз э, монда буласы монда карыйсы берничә шундый физикадан булган кызыклы Тормыштан мисалларны Алла таба Алла бирса Хәлбуки проектын да чыгарырбыз. Сез аларның пре варианты күрәсез инде. Алдан күрсәтү кебек. Алдан шуларны карап узабыз. Инде беренче өлешен караган булсагыз, күргән булсагыз, без анда Азат та әйтеп узды, яктылыкның сынуы турында сүз алып баралар. Бер чокырда, стаканда Башта монета күренмәсә, су сала баргачтын ул монета күренә. Хәлбуки хэштегы белән кем карас, кем карамас. Шулай итеп без тормышта булган кызыклы сорауларга җаваплар эзләп теге алып баруыбызны дәвам итик. Мисал өчен сез вагонда барасыз һәм вагонда барганда, а, поезд, сез вагон эчендә, поезд бара. Поезд шактый тиз бара. Һәм күз алдына китерегез, хәзер сез поезд барганда шулай, анда плацкарт булсынмы, купе булсынмы, ул коридор була бит инде. Шул коридорга чыктыгыз һәм эксперимент уздырасыз үзегез өчен, ничек булыр микән дип. Менә поезд, вагон хәрәкәтләнә бит инде, ә сез шушы поезд эчендә торасыз. Һәм поезд хәрәкәтләгәндә сез һавага сикерсәгез, кире төшкәндә кайсы якка төшәсез? Алгаракмы, арткаракмы? Менә поезд бу якка таба бара ди. Сез сикердегез.

Уйлап карасаң, теге физик координатлар үзгәрергә тиеш түгел, без шунда ук калырга тиеш һәм кире төшкәч өчен урын үзгәрергә тиеш, артарак булырга тиеш кебек. Ләкин поезд ничек кенә кызган булып, шул үз тизлеге белән барса, үз тизлегенә инерция ярдәмендә безне дә эләктерә һәм без сикерергә өчен дә безнең хәрәкәтебез парабола рәвешендә сурәтләнә. Ягъни сикергәндә без өскә-аска гына төшмибез, Ә поезд белән бергә алга барып, поездның нәкъ шул урынына каян сикерсә, шунда төшәбез. Безнең урыныбыз вагон эчендә кайсы очракта үзгәрә ала? Менә шушы сикерүдән кайсы очракта урыныбыз үзгәрә ала? Туктап торганда алга сикерсәң, анса юк, мин өскә һәм өскә сикереп, кире урынымызга башка урынга төшүне әйтәм. Әйе, ансы да чыннан да. Чөнки инерция белән без безнең юнәлеш башка була. Без артка һәм алга түгел, ә кырыйгарак очачакбыз. Безнең инерция бер якка алып китә, ә поезд үзе икенче якка. Ягъни поездның икенче очрак һәм гомуми очрактыр инде. Әгәр дә поездның тизлеге без очкан вакытта үзгәрсә. Логично? Хәзер мисал өчен туктаган поезд белән күз алдына китерик. Әгәр дә без туктаган поездда сикереп, шул хәтле озак сикереп торабыз һәм поезд шул арада кузгалырга җитешсә, без төшкәндә шуннан да башка урынга төшәбез. Логично бит инде? Әйе. Шулай хәрәкәтләнгән поездлар әзме-күпме үзенең тизлеген үзгәртсә, бу вагон белән мондый мисал булды. Аңлап бетердек монаны? Инерцияның бу ягы. Шулай вагон менә тагын ул физика кая карама бит инде. Менә шул поездда барганда уйланып йөргәндер инде төрле физик кешеләр. Менә поезд, вагон дәвам итәбез. Хәзер вагоннан барган вагоннан сикереп төшеп калырга кирәк, димме?

Вот, киемнәр сумкасы, без башта сумканы ыргытырга тиеш. Ул теге бик каты тизлек белән җиргә бәрелсә, сыдырыла. Шуңа безнең максат, аны ничек тә булса әзрәк сыдырыла торган итеп ыргытырга. Аннан соң үзебез сикерәбез. Сумканы кайсы якка таба ыргытабыз? Аңладыңмы без ситуацияне? Аңладык. Әйдә, уйлыйк. Безгә нәрсәләр кулланып җыябыз?

Кире, кире якка ыргытканда, күз алдына китерегез, хәзер безнең теге җиңелрәк кара, бул, кара булсын өчен. Безнең балон как будто тиз тора, ә җип йөри. Җир кайсы якка йөри, без теге якка хәрәкәтләнәбез. Класс.

Анда кызык әйбер барлыкка килә. Безнең монда э, момент та барлыкка килә. Безнең бар центр тяжести, шулаймы? Бар микән ул кайда? Безнең үзәдә центр тяжести. Ягъни безнең бөтен э, күрсәтте ул есть такая точка, шундый нокта, шул ноктага куйсаң, әйберне ул равновесие теге саклана инде. Аңладык инде. Телефон булсын, кешедә дә бар инде шундый нокта, шул ноктага элеп куйсаң, үзенә авыртмаса, Эленеп тора инде. Ну, катырса, катырса авыртмый. Вот. Шул кешене элеп куйсак, шул тора. Чайкалмыйча. Бар микән шундый нокта? Бездә дә шул нокта бар. Менә без сикергәч тә, әйме, бу конвейер йөри бит инде. Хәзер безнең Шул үзәк, центр тяжестеме, авырлык үзәге өстәрәк булып, аягыбыз аста булганлыктан, безне бу авырлык үзәге тирәсендә әйләнергә мәҗбүр итә. Без әйләнәбез бит инде шуның тирәсендә. Ягъни, мин йөреп торган бер әйбергә эләксәм, мин бер таякны күз алдына китерегез, исәнлек пунктны. Әгәр дә аның үзәге монда икән, һәм ас бу якка таба алып китә бит инде. Без бу якка таба әйләнә башлыйбыз. Әйләнә, әйләнәбез. Туктау гына болай да таба әйләнәсең. Хәзер без, мин бу якка сикердем ди, бичара. Бу якка сикергәч тә, минем аяк монда китте бит инде. Мин шуннан да тизлеген киметтем поездның. Инерция ягына караганда киметтем. Һәм мин бу якка таба сикердем ди, һәм мин, менә, алдым менә бу якка таба. Төшкәндә мин нәрсә эшлим? Болай да таба авышам. Һәм башлана инде. Үзеңне үзең саклап калу процессы. Ә икенче яктан, бу якка таба ава башласак, кеше нәрсә эшли? Шушы авышыннан саклар өчен үзен аягын алга ыргыта. Анда да һичнәрсә тагын ыргыта. Һәм теге авыны саклап калыр өчен кеше адымнары белән үзен үзе коткара. Агишев. Безнең бу якка таба сикерүебезнең бердәнбер максаты гына бар. Ул теге ауганда үзеңне тотып калу. Ә тәҗрибәле проводниклар поезддан сикергәндә, алга болай итеп сикерми, менә болай итеп тотына да, артка таба менә болай итеп сикереп, и аннан соң үзен үзе тотып кала. Аңлашылды, поезддан төшкәндә шулай итеп сикерсәгез, иң отышлы булып каласыз. Һәм инде

Әйе. Хәзер без кире тарихка әйләнеп кайтсак, менә бу мәсьәләләрдә чыннан да элекке кешеләр авыррак әйберләр тизрәк төшә дип уйлыйм. Һәм килеп чыга Галилео. Галилео үзенең әңгәмәләрендә гәлле-гелли. Ә, Аристотель яклылар белән кызыклы рәвештә көрәшә. Әйе, шул физиономиясен ыргытып карый. Болай да аның әңгәмә башында, Мисал өчен, сез ыргытып карасагыз, нәрсә булыр иде, дип сорый бер кешедән. Ә, язылу шул барда. Итеңә җавап бирәләр. Сез шулай сөйләшәсез ки, әйтерсең лә үзегез ыргытып караган дип җавап бирәләр Галилейга. Бу моны тәрәдә торгандыр, бәлки ул вакытта хәтлек ыргытканлык. Но язышу вакытында шундый әңгәмәләре бар. Ләкин аның моны исбатлауда фикере кызык. Хәзер күз алдына китерегез, бөтен кешенең дә сеңлек яше, я энек яше балалар бакчасына алып барганы бармы? Менә минем бар. Кемнең балалар бакчасына энек яшен, я сеңлек яшен йөрткәне бар? Я берәр минем племянник машинда, берәр кешен. Минем үземнеке дә бар.
Ну вот, Ну, а вообще, яра садик булмаса, вообще җитәкләшеп йөргән бармы бала чара белән? Кечкенә бала белән. Менә кечкенә баланың тизлеге әкрен бит инде. Безнеке тиз. Без бергә барсак, теге бала безне әкренәйтәме? Безнең гомум тизлек әкренәя. Хәзер Савыз мусына белән менә боларны беркеттек ди. Яра, беркетеп тормыйча гына. Бозанларга китерик, без бу ике монетаны беркеттек, әйме?

Юк, алар ауыр, бергә төшесә. Юк, мин аларны, кстати, махсус сопротивление воздуха булмасын өчен, теге һава белән каршылашу булмасын өчен, сыртлары белән җибәрәм, күргәнегезчә, әйме? Болай итеп җибәрсәң, әлбәттә, инде һава белән каршылашу аларның

Икенче яктан уйлап карасаң, ул киресенчә әкренәйтергә тиеш дип. Я аларның гомумән бергә төшүе әкрен булырга тиештер кебек. Менә шушы эффект аша, ягъни җитәкләшкән бала әкренәйтә кебек фикерне. Аны тагын да төгәлрәк итеп карасаң, ягъни очып барганда әкренрәк әйбер белән тизрәк хәрәкәтләнгән әйбер үзара әкренрәк хәрәкәтләнгән нәрсәләр, тизрәк хәрәкәтләнгән нәрсәләр белән бергә барган очракта, аны тоткарлау процессын алып бара инде. Шушы процесс процесс точно бар инде. Ну, бар инде ул. Вертикаль горизонтальдан тормый ул, ул бит хәрәкәт, уңайдан алганда хәрәкәт, ничек булса да. Һәм шушы хәрәкәт вакытында Шушы әйбер белән Галилея исбатлый, аңарда аристотельлеләргә нигә алар икесе дә бер тигез. Һәм инде шуннан соң гына шул фикерләр белән без физикада Папай белән теге тимер шарны бергә төшереп карыйбыз вакуумда. Һәм алар бергә төшәләр.

В тапкыр ике белән төшә, ике В белән. Ике тапкыр тизрәк кит монда. Э, хәзер күз алдына китерсәк, В1 үзенең әкрен очышы белән туктатырга тиеш В2-ны. Ә бит э, беренчесе үзенең тиз очуы белән тизләтергә тиеш. Әйе, ләкин ул үзеннән дә тизрәккә тизләтәме бит мин әкренрәк очкан әйберне? Һавада гына. Ә, менә, алайса тап тап беләбез. Менә мин рыцарь вакытында пайтып, рыцарь буларак йөгереп йөрим дә бер ат артыннан. Ул мин дә 20 сәгатә 20 километр, ул да 20 километр сәгат. И мин аны чуть-чуть кенә куып тотам инде, именно. И менә шулай мин копьемны суздаштым, аңа копьем тияли. Һәм без шушы бер тигезлек белән генә очкан очракта мин аны бит мин бер ничек тә ярый ала алмыйм. Үземнең копьем белән. Чөнки без бер тигез очабыз. Болар да очып барганда берсен берсе яралый алмый. Көч өстәлми. Очып барган нәрсә үзенең көче белән туктата алмый или әкренәйтә алмый. Бер-берсенә йогынты ясый алмый. Шушы фикерләр, ягъни иң әүвәл ике монетаны берләштереп караганлыктан, Галилеоның фикер йөртү процессы монетаны түгел, ул вакытта төрле авырлыктагы әйберләрне. Шуннан башлана шушы өлкәдә уйлау процессы һәм алар аны Аристотель фикер йөртүченнән алып ата.

Чөнки энә чыланмый. Ясап карарсыз бәлки. Кызык булачак. И, соңгы әйбер, боз белән учак ягып буламы? Була. Ничек? Боз бит инде. Боз судан, ут учактан икесе ике табигать и боз ут янында. Ничек? Әйе. Линза яндыра бит инде. Яктылыкны бер ноктага җисәк, кыздыра, оптика. Ә суда бит инде белән матур шунда аккуратно, кирәкле рәвешле төбе дөрес булган тазга тутырып туңдырса, ул боз линза формасына киләчәк, әйме? И шо яктылыкны бер ноктага җисәк, шул ноктада яктылык җыелганлыкта